Helo, Rhys yma, a heddi mae gyda ni um, fideo camwrth gam peintio, rhywbeth bach yn wahanol. Um, Mae'r dwdlo yn amlwg dal yn bwysig, mae eisiau ni gael rhyw fath o ddwdl bach ar y papur cyn dechrau, ond ni'n mynd i drio peintio gyda paint acrylic heddi. Felly cyn dechrau, mae eisiau ni gael um, paint gwyn, a paent i. Mae nhw yn amlwg yn rili really bwysig. A wedyn mae eisiau doi lew arall yno chi. Dwi wedi mynd am borffor a dwi wedi mynd am goch. Byddwn ni'n cymysgu y ddoi lew yna gyda'r gwyn. Os yswellta chi ddoi lew gwahanol i'r porffor a'r coch, mae croeso i chi ddewis doi o'ch hunan. Mae hefyd eisiau chi gael papur sy'n yn gallu cymryd paent acrylic a o leia tri brwsh o faint gwahanol. Mae'n rili really bwysig cael un tenau iawn a wedyn falle un canolig a un sydd ychydig bach yn fwy. Mae pedwar dy fi, falle byddai ddim yn defnyddio'r un mwyaf. Fi'n cymryd dim ond un o'r ddau yma bydd angen arno fi. Um, hefyd i'r ochr mae gyda fi bot fach o ddŵr, jyst i olchi um, brwsh neu ychwanegu chydig o ddŵr i um, y paint i ni'n mynd i fod yn defnyddio. Mae eisiau pensil, Yym, defnyddiwch eich bensil i dynnu llun siâp calon i ddechrau bant. Ni'n mynd i drial wneud um, darlun bach calon lan. Um, maint A5 yw yn dudalen i fan hyn. Mae croeso chi fynd am rhywbeth sy'n fwy o faint, A4 neu A3 hyd yn oed. Um, mae hwnna'n mynd i wneud bywyd ychydig yn haws o ran siapiau mwy o faint i beintio, ond yn amlwg mae'n lle bod yn mynd i gymryd ychydig mwy o amser i beintio a cymryd mwy o baint i wneud. Felly, Cymrwch eich pensil, tynnwch lun siâp calon, dyw e ddim yn, um, does dim rhaid i'r calon yna fod yn hollol, hollol berffaith. Um, a wedyn, be ni'n mynd i wneud yw, ni'n mynd i roi llinell yn mynd ar draws fel yna. Dyma ble ni'n mynd i dorri yn calon i mewn i foxes. Ni'n mynd i gael calon lan ar y top. Felly ni'n mynd i wneud C, A, a wedyn yn y canol, Dewn ni lawr a mynd draw ychydig i wneud yr L. Felly mae dyn ni C, A, L, O. Yn, a wedyn mae gyda ni lan ar y diwedd. Felly gewn ni L,

yng nghanol y siâp fel 'na, dylech chi fod yn iawn. Ok, so calon lan, a ni'n mynd i fynd yn llawn daioni. Dyn ni ddim yn mynd i roi mwy na na mewn, ok? So, ni'n mynd i unwaith eto fynd ar draws. Um, ni'n mynd i gael yn llawn ar draws y canol, a wedyn daioni ar y gweilod. So, calon lan, yn llawn, so sy'n ni unwaith eto yn torri un yn y canol, okay, fel bod ni doi siap mawr. Gewn ni dorri yr ochr chwyth mewn i ddau, felly dyna'n yn ni. So calon lan, yn. Mae eisiau ni ffitio llawn mewn fan hyn. Felly, beth gorau i wneud yw torri yn hanner gynta. Felly mae doi dyn ni. A wedyn yn y bocs yma, ni'n mynd i roi y ddoi l ar gyfer y ll a bydd hwnna'n gadael bocs i'r a. Felly ni'n mynd i fynd lawr a draw, yr un peth eto, lawr a draw, a wedyn mae hwnna'n rhoi bocs i'r A. Mae U a yn dynnu'r ôl, felly mae eisiau ni i just torri hwnna yn ei hanner. Dwi'n mynd i symud y brushes yma mas o'r ffordd, rwy'n bod bach mwy le gyda fi am y tro. So, calon, lan, yn, llawn, wedyn mae daioni gyda ni ar y diwedd fan hyn. Felly, daioni, dy, a yn tene i'r i dot, dy a i, o ychydig bach yn fwy, yn i. So dy a i, o yn i. Dyle fo chwech bocs gyda chi. Okay? Does dim eisiau bocsys yr i dots i fod yn rhy drwchus. Felly dyna mwy na lai yw'n siapiau ni. Felly dyma ble mae'r hwyl yn awr yn dechrau. Yn amlwg, mae rhaid chi wneud siŵr bod dych chi'ch siapio cywir cyn dechrau, bod chi wedi cyfri um, y boxes yn iawn, neu pan byddwch chi yn dod i beintio a llenwi eich llythyrennau mewn nes mlaen gyda'r D, um, bydd gyda chi felly box yn ormod neu dim digon o foxes ac yn y blaen. Okay? Ni'n mynd i adael am y tro y tu fas. Fi'n credu mae hwnna bydd un o'r pethau y lliwiau ola ta beth byddwn ni'n rhoi mewn uh, cyn ychwanegu'r du. Um, y rheswm yma yna yw dyn ni ddim eisiau gorfod pwyso ar rhywbeth sy'n lib yn syth, syth, syth. Okay? Felly, be ni'n mynd i fynd am nawr yw yn llew y prif lew, sef y llew i chi eisiau dewis ar gyfer eich calon. Mae dy fi um, y porffor. Dwi'n mynd i fynd ar brwsh canolig byddwn ni'n gweud. Okay, so os ydyn ni'n meddwl am dri brwsh, gyda ni brwsh bach wedyn i fynd rownd pethau'n ddi, mae gyda ni brwsh canolig a wedyn mae dyna ni y brwsh uh, mwy o faint. Okay, so dwi'n mynd i ddechrau gyda'r brwsh canolig a dwi'n mynd i ychwanegu dŵr i ganol fan hyn a rhoi ychydig bach o'r porffor mewn hefyd. Okay. Dyn ni ddim eisiau fe'n rhydd o'r lled, ni eisiau bod digon o baint yma, ond mae jyst ychwanegu ychydig bach o ddŵr yn neud ei rydeg ychydig bach, fel bod e yn llifo bach yn haws ar y papur ei hunan. Um, beth i ni wedyn yn mynd i wneud? Achos yn amlwg, sy'n pwynt i ni liwio pob un o'r rhain mewn yn union yr un lliw. Mae rhaid i ni gael um, gwahaniaeth rhwng um, lliwiau chydig bach fwy tywyll ac yn y blaen. Felly, ni'n mynd i ychwanegu bach o'r um, gwyn ato fe wrth i ni fod yn mynd yn ein blaen hefyd. Ond Ar gyfer y siapie sy bron a bod yna'n barod, so mae gyda fi wl fan hyn, fi ddim eisiau chwynegu unrhyw ddu i hwnna, so dwi'n mynd i gadw hwnna lle yw yn awr. So, pwyntiwch eich brwsh, ffordd mae'r linell yn mynd, so os oes linell yn mynd am i fyny neu yn dod i lawr, pwyntiwch top y brwsh y ffordd mae hwnna yn mynd, a wedyn gewch chi linell bach sy'n yn weddol o syth. Unwaith to, dyw e ddim yn ei gwaniaeth os nad yw e'n hollol berffeth, dych chi? Ni'n mynd i fod yn rhoi'r du mewn nes mlaen a wneith hwnna byd o wahaniaeth ar gyfer just tacluso um, yr ymylon, y rough edges yna i mewn, oce? Okay? So, felly peidiwch becso. Os ych chi'n gweld bod e wedi mynd ychydig yn um, streaky, bod chi'n gweld bod rhannau o'ch siap chi ychydig yn fwy tywyll neu'n fwy golau neu gilydd, mae croeso i chi ychwanegu ychydig bach mwy o faint, ond yn wrth dod, dwi e ddim yn ei lot fel wahaniaeth. Okay? Beth mwy o bwysig yw bod chi'n trial aros tu fewn y llinellau gorau chi'n gallu. Right, dwi'n mynd i wneud hwnna. Dwi edyn, y peth mwy o bwysig bod chi ddim yn peintio um, bocs sy'n cyffwrdd y hwn, neu sy'n cyffwrdd llawer gyda fe yr un lliw. So byddwn ni ddim eisiau rhoi hwn drws nesaf yna, neu bydde y bocs yna wedi troi yn un bocs mawr. Um, os ych chi'n gweld bod y paent o ran y lliw ych chi'n defnyddio'n dechrau rhedeg mas, ychwanegwch ychydig bach mwy mewn i'r canol yna. Um, os oes eisiau ychwanegu bach fwy o ddŵr, ychwanegwch e. Mae cymysgu'r dŵr mewn yn ddigon da yn neud byd o wahaniaeth, gewch chi ddim lwmpe wedyn. Fi'n mynd i neidio nawr den, a na i fynd draw fan hyn i beintio yr un yma. So chi'n sylwi bod fi yn symud pa ffordd mae'n frwsyn gwynebu neu'n teithio er mwyn cael y llinellau yna'n weddol o syth. Os ych chi yn mynd tu fas y llinellau chydig bach, unwaith eto, dyw e ddim diwedd y byd. Okay? Gallwn ni gywiro chydig o fe nes mlaen. Reit, e, mae'r ddau na, dwi ddim yn mynd i allu wneud yn byd arall yn y top ar wahân falle'r un yma, ond dwi'n mynd i fod yn neidio lawr fan hyn i wneud yr un hyn. So, na i anwybyddu honna am fyned. Falle bod chi'n peintio siapiau gwahanol i fi. Okay? Sdim rhaid i chi beintio union yr un rhai dwi'n peintio, llew dwi'n peintio. Okay? Fel fi'n gweud, y peth mwyaf pwysig yw bod chi'n trial lle bod e yn bosib osgoi peintio union yr un shed o liw drws nesau gilydd. Top y gweilod, dyw e ddim yn ei gymaint yn ni o wahaniaeth, Um, so gwedwch bod fi wedi bod yn peintio hwn a bod hwnna'n union yr un lliw. Dwi e ddim yn ei gymaint yn ni o wahaniaeth, ond mae fe'n edrych ychydig bach yn eisach pan mae gyda chi amrywiaeth wedi um, gwasgaru ar draws y dudalen. Dwi'n mynd i allu gwneud hwnna. Mae hwnna dim ond just yn twtio chydig bach o'r ol top na. A un peth hefyd sy'n rhaid chi gofio, y mwyaf tywyll yw'ch lliw chi, so dyma'r y porffor mwyaf tywyll fyddai'n defnyddio, y mwyaf tywyll yw e, um, y lleia amlwg bydd y du yn sefyll mas pan byddwn ni'n amlinellu nes mlaen. So pan byddai'n mynd rownd yr amlinelliad i gyd gyda du ar y diwedd, bydd eisiau ni fod yn rili ofalus bod ni dal yn gallu gweld um, y llythrau ni newydd wneud. Right, dwi'n mynd i osgoi rhain, fi'n credu, os maen nhw'n cyffwrdd eitha lot gyda'r ôl top. Felly, fi'n mynd i lawr fan hyn nesaf. A wneud rhyw ddoi fach falle ar y gweilod y llew yma cyn dechrau chwnegu bach o wyn. Ar gyfer newid shed y porffor sydd yn ni ar y fyned. A dwi'n mynd rownd, pan dwi'n mynd rownd ysgolion yn peintio'r murluniau, bydde chi'n syni faint o blant sy'n dod ato fi dweud, o, dwi ddim yn lyco peinto, neu dwi ddim yn dda iawn, achos dwi ddim yn ofalus, neu dwi'n peintio tu fas y llunellau ac yn y blaen. Wel, i fod yn onest, Gyda hwn, dim ond siapio yw e, sy'n rhaid chi fod yn dda iawn yn y celf, sy'n rhaid chi dynnu unrhyw fath o lun cymleth, just peintio boxes yw e. A fel wedi sydd o dechrau, os chi'n ffeindio un y maint yma'n anoddach, newch tudalen sy'n ychydig bach yn fwy o faint, um, a wneud hwnna rhoi siapio mwy i chi. A gyda siapio mwy yn amlwg, mae llai o chance newch chi fynd tu fas y llinellau. Reit de, so be dwi'n mynd i ddechrau ei nawr yw ychwanegu bach o'r gwyn sydd â fi mewn i y porffor. Okay? Um, sim fath o cywir ac anghywir i gael fy hyn. Beth ni'n trial wneud yw peidio mynd yn rhy ole'n rhy gynnar, um, ond mae eisiau digon o wahaniaeth rhwng beth i ni wedi wneud yn barod a beth i ni'n mynd i wneud nesaf. Okay, so, beth neis am hwn efo, chi'n cymharu i weld. So mae hwnna eitha tywyll. Mae hwn nawr wedi goleio chydig bach heb fod yn riola. Um, dwi dal yn ychwanegu chydig bach o ddŵr. Os chi'n meddwl bod e'n rhy denau, ychwanegwch bach fwy o faint. Os chi'n meddwl bod e'n rhy drwchus, yn amlwg ychwanegwch bach o weddwr. Um, a chi'n gweld yn barod, mae hwn wedi dechrau sa chi. Okay? Un o pethau da uh, paint acrylic yn ymwedig pan chi'n ychwanegu dŵr iddo fe. Um, so long bod ddim ydych chi gormod o lympi yna fe, wneud e uh, sa chi'n rili, really, rili really gloi. Reit, nawr dwi'n mynd i ddechrau draw fan hyn tro hyn, yn credu. A fan hyn nawr chi'n gallu gweld os os ydych chi rhyw lew drws nesaf sy'n rhy debyg o ran lliw. Dwi'n credu ar y funud dwi just y do bant y greu. Um, yr un yma, dim ond just digon golau i fod y wahanol i beth sydd o'i gwmpas e. A pan maen nhw'n sychu hefyd, maen nhw'n sychu ychydig bach yn wahanol hefyd. A dwi'n trial llyfnhau e, fel bod dim dych chi'n rhyw le sy gyda chydig bach gormod o baint, neu byddwch chi yn aros fel i ddiwrnod sa chi. Dwi'n ei wneud ymlaen, felly na fi'r un draw fan hyn. A sdim ots os oes bwlch bach gwyn rhwng siapiau. Os rhywbeth, mae cael bwlch bach gwyn rhwng siapiau, yn enwedig os yw'r lliwiau eitha tebyg i'w gilydd, yn eitha helpu chi mas. Pan chi'n dod i wneud y du i'r amlinellu wedyn, beth ych chi ddim yn moyn yw gadael smotiau yn y llinellau du yng nghanol siap, achos mae hwnna llawer anoddach i drio sortio mas. Um, Dwi dal jyst yn mynd o gwmpas, cadw llygad ar ble dwi wedi bod, trio cadw bant, fel bod ddim dy fi union yr un lliw drws nesau ei gilydd. A cofio i newid cyfeiriad y brwsh. Yn dibynnu pa gyfeiriad mae'r llinell yn mynd, a wneith hwnna helpu chi wneud llinell y syth nes. Um, na ddod draw fan hyn. Mae rhai pobl yn hoffi wneud yr amlinellu gyntaf, so mynd o gwmpas yr ochr, a wedyn llenwi y canol, mae hwnna'n haws. Ond pawb gyda'i stael yw e. Ok, newch chi beth i chi'n teimlo y fwya cyffyrddus yn gwneud. Dyna un bach arall lle lawr fyna. Dy'r peth nesaf fi'n mynd i wneud wedyn yw ychwanegu tipyn bach o wen eto i beth sydd gyda ni yn y canol. Felly, os newn ni'n mynd a mwy o'r gwyn mae to yn y canol a'i gymysgu fe. Dwi dal yn mynd i chwynegu chi rhywbeth mwy ddŵr iddo fe. Mae'n rili really bwysig bod chi'n defnyddio papur sy'n gallu cymryd um, y paint hyn. Um, mae rhaid iddo fe fod yn bapur sy'n weddol o drwchus. Os newch chi ddefnyddio papur arferol gyda dŵr a paint, mae papur yna jyst yn mynd i blygu'n syth. Um, un ffordd i stopo hyd yn oed y papur mwya trwchus fel cyplygu yw i wneud beth fi wedi wneud, sef i jyst tapo yr ochrau lawr, um, defnyddio masking tape neu rhywbeth tebyg. Um, a wneud hwnna wneud yn siŵr wedyn bod e bach yn fwy fflat i chi wrth bod chi'n peintio. Reit e, so mae dyfu nawr yn goleach eto. A dwi'n mynd i trio mynd mewn i rhai o'r llefydd dwi ddim wedi bod eto, llanw siapyd dwi ddim wedi llanw o gwbl to. A'r holl amser mae y siap i chi wedi wneud yn sychu trwy'r amser. Um, bydd pwynt yn dod ble byddwch chi siŵr o fod yn gorfod aros am ychydig bach i rhywbeth i sychu um, cyn amlinellu gyda'r du. Ond yn ystod y rhan yma, os ych chi yn ofalus a'n trial wneud yn siŵr gorau chi'n gallu bod chi ddim yn gadael rhyw un man mewn rhyw siap gyda lot o faint, mi wneithus â chi weddol o gloi. Okay? Um, a un o'r pethau pwysig hefyd i gofio gyda paid acrylic yw mi wneithio olchi off eich dwylo chi dim problem o gwbl, ond mae cael e i ffwrdd o ddillad neu unrhyw fath o ddefnydd os chi'n cael e ar y carpet ac yn y blaen yn lot fawr o broblem. Felly mae eisiau chi dreial cadw fe bant o'ch dillad chi a wneud yn siŵr os oes rhywbeth digwydd bod yn, yn mynd ar ddefnydd bod chi'n golchi fe yn syth, bod chi'n cael digon o ddŵr arno fe i gael e bant. A chi'n gallu gweld bod y galon yn llanw lan. Chi'n gallu gweld bod gyda ni um, rhyw fath o system yn adeiladu fan hyn nawr, rydych chi'n gweld mwy o siap y galon yn dod wrth i ni lenwi pob siap lan. Um, a gobeithio bod ni'n gweld digon o amrywiaeth o ran y porffor hefyd. Okay? Ni yn moyn neu fod yn borffor, so dyn ni ddim eisiau pethau hollol, hollol wahanol. Um, tuedd yw Os ych chi moyn yn rili rili rili lliwgar gallwch ddefnyddio mwy nag un um, lliw, so gallwch chi wneud yn eitha amryliw sech chi moyn, ond fel o'n i'n gweud, y broblem gyda hwnna weithiau yw um, wneith e ddim edrych fel siap calon, um, agos mae fe'n e-, mynd i edrych yn rhy brysur. Felly mae'n well yn y farn i ty beth. um, pan rwy'n gwneud yn stael yma, i gadw at un lliw a lliwio hwnna mewn i un siap a wedyn dewis lliw hollol wahanol wedyn ar gyfer y cefndir. Um, Mae'r di yn mynd i wneud popeth i sefyll mas ta beth. Um, ond na beth byddwn ni'n neud. Right, fi yn credu, gan bod fi wedi cyrraedd y pwynt nawr, sy'n un o'r rhai sy'n gyda fi ar ôl yn cyffwrdd i gilydd, dwi'n gwybod nawr, fi wedi cyrraedd yr, yr, um, y cam ble dyma'n liw olau. Felly dwi'n mynd i gymysgu y lliw olau yma i fod yn y, y fersiwn mwy agoled yn. Okay, so hwn yw'r goleia byddai i'n mynd heddi o ran y porffor, fel bod e'n hollol wahanol beth sy'n barod. A wna i ychwanegu bach o ddŵr to. Oce, okay, a os ych chi, os oes mwy o siapiau gyda chi ar ôl, neu um, bod ych chi dal cwpl o siapiau sy'n ar ôl sy'n yn cyffwrdd, dwi e ddim yn ddiwedd, dwi e ddim yn ddiwedd y byd, oce, okay, na gyd chi'n mynd i wneud yw ychwanegu un lliw bach arall nes mlaen, felly gallwch chi ychwanegu mwy o wyn eto. Ne, sdim byd yn bod, o just cynnwys e fel gwyn. Um, mae gwyn gyda'r porffor yn edrych yn ddigon neis. Um, ac os mae chi gofio, ni'n mynd i beintio y cefndir mewn ty beth, so bydd y gwyn yn wahanol i liw y cefndir sy'n tu ôl. Um, mae'n eitha dal sefyll mas. So beth dwi'n neud nawr yw just trio mynd dros ambell i ran fyna nawr o'n i wedi rhoi chydig bach gormod o baint lawr. Just fod bod e gyd yn llan o lan ond bod fi ddim wedi gadael unrhyw beth enfawr o ran faint o baint sy'n yna yn yr un lle. Um, fi yn gorffen yma, yn hara bach. Y galon bron a llan o mewn. Um, os ych chi'n ffeindio bod y brwsh ych chi'n defnyddio yn rhy fawr i'r siap ych chi'n moyn llanw, just switchwch brwsh. Okay? Mantis chi fan hyn yw gallwch chi wasgu y botwm pause yn yr fideo a gallwch chi stopio yn mynd i ôl brwsh sy'n ychydig yn fwy addas felly. Neu gallwch chi olchi'r brwsh os yw wedi mynd yn rhywle arall a bod lliw anghywir neu be bynnag yna fe. Okay, ond dwi nawr wedi llwyddo i lenwi popeth fyna trwy ddefnyddio jyst yr un maint brush. Okay? So na gyd fi'n defnyddio nawr yw brush bach eitha canolig o ran maint a dwi jyst wedi cymysgu y porffor gyda well, swm gwahanol o wyn. Dwi wedi adio mwy o wyn wrth fy mlaen i o leio fe a dwi wedi ychwanegu chydig o ddŵr bob tro fel bod ni wedyn yn gwybod bod e yn mynd i sychu'n weddol o gloi, ond hefyd bod e'n goleu wrth ymlaen a bod ddim dyn ni'r un lliwiau drws nesaf. Um, Mae'r brwsh na, nawr wedi gorffen, does dim eisiau fi wneud dim byd arall â'r brwsh na. Um, os ych chi'n newydd i baint acrylic, newch yn siŵr bod chi'n golchi'ch brwsys um, yn weddol aml, a'n sicr ar ôl chi orffen, uh, yn weddol o syth, achos mae'r paint yn sychu yr un mor gloi ar y brwsh a bydd yw e ar bapur yn aml iawn, a unwaith mae paint yn sychu tu fewn um, blew y brwsh, mae'r brwsh na wedyn yn gofod cael ei daflu achos mae'n caledu a mae'n amhosib i gael mas. So dyna beth i chi ddim yn moyn i ddigwydd. Reit, y cam nesaf, dwi'n mynd i droi at y brwsh sy'n ychydig bach yn fwy o faint. Um, dwi'n mynd i beintio nawr o gwmpas yr ochr. Fi dal yn Sylwi, mae hwn yn sychu. Okay, mae'n sychu'n eitha cyflym, sy'n gret. Um, dwi'n gwybod am rai pobl sy'n defnyddio uh, sychwr gwallt, hair dryers, i sychu fe ychydig bach yn gynt eto. Y peth sy'n eisiau chi fod yn ofalus fyna yw bod chi ddim wedi gwneud rhywbeth sy'n rhy uh, ddyfrllyd, bod y gormod o ddŵr yna fe, neu wneud y dŵr rhedeg a'r paent rhedeg. Um, fel arall, gallwch chi jyst dal um, eich papur chi fyny a siglo fe o gwmpas y lle, a mae'r cherrig bach um, jyst i'r air i fynd ato fe. Unwaith eto, pidwch wneud e gormod, uh, yn enwedig os oes gyda chi um, lot fach o ddŵr dal yn rhedeg ar y papur neu'n wneud e fynd o un siap mewn i'r llall yn eitha sboilo'ch gwaith chi. Reit, dwi'n mynd i droi hwn rownd ychydig bach. Mae'n amser nawr, so mae bush glan fi, mae y, y, y coch yma, yn mynd i gael ei ddefnyddio nawr. A dwi'n mynd i ddefnyddio'r coch gyda ychydig bach o wyn. Lan i chi pa mor ole chi moyn mynd neu pa mor dywyll i chi moyn mynd. Dwi'n mynd i fynd am rhywbeth sy'n eitha yn y canol. Sa'n eisiau fynd rhy binc um, o ran rhywbeth o hot binc. ond dwi ddim chwaith eisiau fe bod ni ffili weld e. Um, dwi hefyd yn mynd i chwanegu bach fwy ddŵr iddo fe, fel bod e ddim yn hollol hollol um, drwchus. Um, a fel fi wei gyne, os oes gyda chi bach o ddŵr, er, mae'n swno'n uh, mae swno odd, ond os ychwanegwch chi bach o ddŵr iddo fe, wneud e sychu yn gynt ar y papur. Um, just bod chi ddim yn rhoi gormod yn rhannu. Reit, bach to. Cymysgu fe mewn yn dda. Fel bod ddim dyn ni lwmpia ni ambell i ran sy'n gyda lot o faint ambell i ran wedyn sy'n ddim wedi cymysgu o gwbl yn rhydd ar ffled. Reit then. So, tro yma nawr, mae gyda fi dap yn mynd o gwmpas y, y llun, felly dwi'n gwybod bod fi'n gallu peintio'n eitha niben rhwng fan hyn, a'n eitha um, byddai'n gallu tynnu fe gyd i ffwrdd ar y diwedd um, a wneud adael llinell bach syth. Okay? Os ych chi ddim wedi rhoi tap, dyw e ddim diwedd y byd. Mae gyd sydd eisiau chi wneud yn siŵr o yw bod chi yn trio wneud rhyw fath o betrial bach neu sgwar neu be bynnag eitha taclus gwmpas yr ochr. Okay? Os ych chi'n gweld bod chi'n mynd i'r deg mas o baint, Sdim byd i bod o ychwanegu mwy. A tro yma, dyw e ddim chwaith yn ei lot o wahaniaeth os yw'r pink yn newid o ran lliw wrth fynd trwyddo, ac os un lliw yw e yn y pen draw, dyw e ddim yn ei gwahaniaeth os ych chi wedi dechrau gyda un shade bach o bink a bod yn dechrau newid i shade bach arall, ok? Um, gallwch chi chwynegu bach o ddŵr mewn iddo fe, a wnaeth ei gyd gymysgu yn y pen draw ta beth. Beth mwyaf pwysig yw pan chi'n dod yn agos i'ch calon chi, o chi'n mynd mor agos ych chi'n gallu i'r galon, Ond triwch beidio cyffwrdd y porffor os nad ydych chi'n gallu help, um, achos wedyn wneith e um, gymysgu gyda'r porffor rwy'n bydd chi pob math o broblem. Um, gyda'n stael i, fi'n gwybod bod mae lot o bobl, a byddwn ni'n gweud y rhan fwyaf o bobl sy'n peintio, maen nhw eisiau paent i redeg a cymysgu mewn i'w gilydd, Um, ond un o'r pethau falle sy'n apelio, yn wedig mewn ysgolion gyda fi'n peintio, yw mae bloc o un llew yw bob siap fel arfer. Um, felly mae'r y paint um, sy'n cymysgu gyda fi, dyw e ddim yn mynd o un siap i'r llall. Dwi'n cymysgu ar y palet, neu yn y pot, neu be bynnag. A wedyn ni'n cael yr amrywiaeth o liwiau ond maen nhw yn ymrywio o focs i focs yn hytrach na yn rhyw fath o newid shades o fynd lawr. Right, os chi eisiau sgoi streaks, y ffordd gorau neu na fi wedi ffeindio yw i drial brwsio reit o draws y papur. Um, y mwyaf o rhywbeth o dab dab ydych chi'n gwneud, y mwyaf o farciau brwsh gywch chi. Dim bod problem dy hwnna chwaith. Um, a chi'n gweld to, dwi'n trio cael gwared o y gwyn sy yng nghanol y siap. So unrhyw wyn sydd gyda ni yn y petrial, dwi'n trio cael gwared o. Ond wedyn wedi gweud na, unrhyw Yym, le ble ni'n dod yn agos i'r porffor. Sdim ots os oes bach o wyn fyna ar yr ymylon, achos beth sy'n mynd i ddigwydd fyna yw mae'r D, wrth amlinellu nes mlaen, mae'r D yn mynd i guddio fe ta beth. Okay, so peidiwch poeni o gwbl. Os gewch chi ambell i streak, yn y to, dyw e ddim yn ei gwahaniaeth. Okay, mae croeso i chi decluso pethau lan ar y diwedd sy'ch chi reili'n fain. Gwyd eich bod chi'n teimlo ar y diwedd wrth i bethau sechu o, nes i fethu, fethu rhywbeth bach fanna, mae eisiau fydd yn ôl i wneud ac yn y blaen, dyw hwnna ddim yn broblem. Um, ar y pwynt un to, jyst fel bod pethau'n sychu chydig bach yn gynt, be ni'n mynd i wneud, yw wneud yn siŵr bod ni'n cael gwared o unrhyw blobs. Okay. Un o'r pethau eraill dwi wedi wneud fan hyn i stopio y papur i blygu gormod yw dim just stick o fe um, lawr, ond mae fe ar gerdyn dy fi hyd. Okay, so os chi eisiau sticio ar gerdyn, rai pobl yn sticio fe ar y bwrdd, um, mae, mae lan i chi. Okay? Dwi wedi rhoi mat bach lawr hefyd, jyst i wneud siŵr bod y ford ddim yn cael i beintio drosto. Um, a wneith hwnna'n ddiffen ychydig o'r, um, os oes da chi ford bach, os chi'n peintio'r ford, y gegin ac yn blaen, um, wneith am ddiffen ychydig hefyd, a safio ychydig ol chi lan ar y diwedd. Reit e, mae hwn dal yn sychu, mae'r galon, fi'n edrych yn fe nawr, bron o bod yn sych i gyd. Mae ambell i lle bach sgleiniog ar ôl, ond ar wahân i na, fi'n gwybod bod e wedi sychu'n eitha da. Um, Mae'r ochr poi pinc yn amlwg dal wrthi yn sychu, ond dyw hwnna ddim yn broblem ar y funud. Um, ar y pwynt hyn, fe allwch chi gael ychydig bach o ymlacio, aros am ychydig, iddo fe sychu, um, yn llwyr a bydd y job lot lot yn haws. Byddwch chi'n gallu pwyso ar eich llun chi heb bod chi yn cael unrhyw fath o gymysgu neu smydgio unrhyw ddaran arall. Um, gan bod fi'n neud y fideo fan hyn nawr, dwi'n mynd i fod yn cario ymlaen. Okay? Um, os ych chi eisiau cario ymlaen yn syth, na gyd sydd eisiau chi wneud yw mynd â'ch um, llun chi, newch hwnna cwpl o weithiau. Um, fi ffifli wneud y tu fas shot, na hwnnw bydd yn gwastraffu amser. Um, ond os newch chi hwnna chydig o weithiau, um, wneud yr air um, sychu fe i chi hefyd. Okay? Right, e, falle bydd fe'n syniad ar yr adeg yma hefyd, um, sychu moyn i newid eich um, dŵr chi. Os chi wedi bod yn cymysgu a dipo nôl o mewn, mlaen mewn i'r dŵr yn eitha aml, mae fan hyn nawr yn gyfle da i chi hefyd i gael dŵr bach ffres. Dwi'n mynd i chwanegu chydig bach, sa'i mynd i chwanegu gormod o ddŵr i'r du. Dwi eisiau fe i lifo, so dwi ddim eisiau fe i fod yn drwchus, drwchus, drwchus, ond dwi ddim eisiau fe i lifo a bod mor dene a uh, lliwiau eraill. Um, ni moyn mae du i fod yn gorfod bod yn amlwg. Okay? A y peth ola ni moyn yw dŵr i gyffwrdd gyda dŵr sydd dy lle dal ar um, rhyw baint arall. Okay? So, digon o baint ar y brwys. Hwn yw y darn mwyaf caled. Okay? Yn amlwg, dyma'r darn sy'n mynd i wneud eich llun chi edrych yn dda, ond hwn hefyd yw'r darn mwyaf caled. So, be ni'n mynd i wneud yw dwi'n mynd i fynd o gwmpas yr amlinellu gorau yn gallu. Dwi'n mynd i gau y bocsys i ffwrdd, a wrth wneud hynny, dwi'n mynd i ychwanegu llythrennau hefyd. So mae fe'n union, pobl sydd wedi dilyn y fideos dwdlo, union rhywun ffordd, jyst bach yn fwy tricky tren, ac os yn amlwg, Os chi'n defnyddio pensil neu rwb um, wrth uh, ddwdlo, chi'n gallu defnyddio rwbwr i gael gwared ar cam camgymeriad chi. Fan hyn, dwi e ddim cwait mor rhwydd. Okay? Os ych chi'n gwneud camgymeriad fan hyn, byddai rhaid chi aros i'r rhywbeth i sychu, mynd nôl i beintio lliw dros y du i gwato fe a wedyn ail wneud. Okay? So, cymrwch eich amser, Um, dwi, to, llaw dde, so mae'n gwneud yr ochrau ochr hyn yn well gyntaf, gweithio'n ffordd o draws. Sa chi'n llaw chwith, byddwch chi eisiau felly wneud yr ochr yma a gweithio'ch ffordd y ffordd arall, oce? Okay? Ac os mae'n mynd i feddwl bod chi ddim yn mynd i orfod pwyso ar unrhyw beth sy'n mynd i smydjo gyda chi. Felly, hyn o fwy pwysig yn yr arfer, top y brwsh, pwyntwch e a dalwch e'r ffordd i chi'n mynd i fod yn mynd. So, bydd bynnag ffordd mae'r linell yn mynd, pwyntwch e'r ffordd yna a wneith e wneud bywyd lot, lot yn haws i chi. Ok, so dwi'n mynd i fynd o gwmpas rhan. Yn slofach. A gan bod llai o um, ddŵr falle yn y paint di gyda ni, falle welwch chi bod rhyw fath o pockets bach o air yn creu ambell i swigod Miss Wigan, a yn gadael wedyn dotio bach di nawr ac yn y man. Os yw hwnna yn digwydd, na gyd sy'n eisiau chi wneud yw mynd nôl dros eich siap. Okay, mynd nôl dros y linell gorau chi'n gallu. Okay, so chi'n gweld fi, fi'n dipo nôl yn y di yn aml iawn. Okay? Mae'n well, mae'n siŵr bod digon y baint ych chi ar y brwys, a bod chi'n cadw fynd yn slow fach, Er bod chi yn um, trial cario mlaen pan chi'n amlwg wedi rhedeg mas o faint. Okay? Dyna pryd mae camgymeriadau fel arfer yn digwydd. Um, un o'r pethau fi'n dweud yn ysgol yn aml, unwaith eto pan ni'n ei wneud y murluniau, um, mae plant yn dueddol o feddwl newn nhw llai o gamgymeriad os yw nhw ddim yn rhoi lot o faint ar y brwsh a mewn gwirionedd mae mwy o drych i wneud bywyd yn anoddach trwy beidio rhoi digon o faint ar y brwsh achos y duedd yw chi eisiau trio cario mlaen pan sy'n y paint ar y brwsh a wedyn mae fe jyst yn mynd yn streaky a lot fawr o wyn yn cael ei adael yn syth. Ok, so chi'n gweld bod fi yn gweithio'n ffordd o gwmpas. Fi bron yn bod yn mynd rownd y tro cynta. Dyw e ddim y math o beth i chi'n gallu rhethro. Mae rhaid i chi gymryd eich amser. Ok, dwi'n hapus da hwnna. Rhan mwyaf glib nawr, yr holl beth yn amlwg yw'r di. A mae hwnna'n mynd i gymryd ychydig bach mwy o amser i sachu, achos bod fi ddim wedi ychwanegu lot fawr o ddŵr o fe. So, Mae hofran yn bwysig. Fi'n licio pwyso yn erbyn ochr y ford. Um, chi'n gallu rhoi eich dwrn lawr a pwyso ar y dwrn, um, se chi moyn. Um, mae'n hollol lan i chi. Os ych chi wedi um, glynu eich llun chi i'r ford, mae hwnna falle mynd i rhywbeth yn haws, achos wedyn o leia chi'n gwybod bod chi ddim yn mynd i symud y llun wrth, um, wrth chi fod yn peintio. Oce, ond fel mae fe dy fi ar y funud, dwi'n gorfod pwyso wrth ochr y ford, a dwi'n dal y llun yn ei le gyda'n law chwythu. Oce. Ond unwaith to, mae hwnna lan i chi. A wrth wneud y llinellau'n sy'n mynd trwy ganol eich calon chi, a sy'n mynd i fod yn cael off eich siapiau chi, um, mae fe gyd i wneud a ffeindio y linell orau, y best line, trwy eich siapio chi. So chi moyn bod y linell chi'n neud yn cuddio unrhyw ddarnau bach gwyn oedd gyda chi rhwng bethau. Okay. Mae croeso chi droi eich llun rownd ar y pwynt yma i wneud yn haws i chi. Okay. Dwi'n mynd i, just unwaith eto, achos bod fi'n wneud y fideo, dwi'n mynd i gadw popeth yn pwyntio ato chi, fel bod chi'n gallu gweld beth sy'n digwydd. Ond Fi'n dueddol o wneud llinellau hirra gynta. Ac os wedyn, mae'n wneud y llinellau sy'n cysylltu lot, lot, lot yn haws. Ac os maen nhw'n fyrrach, a jyst mater o gysylltu un peth i'r llall fe. Jyst byddwch yn ofalus, hwn yw'r pwynt hefyd, os ych chi ddim um, cweit wedi rhoi digon o wahaniaeth rhwng lliwiau. Mae un problem dwi fi fan hyn nawr, fi'n edrych nhw hyn, beth fi wedi gwneud fan hyn, mae'r lliw yna a'r lliw yna yn edrych eitha tebyg. So, just meddyliwch, so mae'n dweud cy a l o n, l a n, right, so fi'n gwybod nawr, mae dy fi linell bach fan hyn, a wedyn fi hefyd yn gwybod bod gyda fi'r ll yn dod fan hyn wedyn. Okay. So, os ych chi'n dod ar draws rhywbeth chi'n meddwl, oh, dylen ni wedi gwneud y lliw yna, ychydig bach yn oleiach, neu ychydig bach yn dywyllach, neu be bynnag, sy'n eisiau becso amdano fe, mae gyd sy'n eisiau chi'n neud yw cadw fynd. Ar y diwedd, mae croeso i chi addasu, jyst fel bod ni'n neud y di ola fel arfer, mae croeso chi dal fynd nôl a addasu am felly liw ar y diwedd hefyd. Okay, gallwn ni liwo'r bocs na mewn yn oleiach ar, um, ar ôl fi orffen sy'n ni moyn. Okay. Um, right. So ni jyst yn cadw fynd fel hyn. Neu'n siŵr bod ni ddim yn gadael unrhyw fath o ddarnau gwyn ar ôl. Um, Sym dal i fi siwt fi'n neud rhain. Weithiau dwi'n llanw pob llythyren mewn wrth fi fynd mlaen. tro hyn a fel mae wedi gweithio mas fi wedi bod yn just cau pob bocs i ffwrdd so mae, mae hwnna'n ffordd arall o wneud e um, byddwn ni'n gobeithio ar byddwn fi'n cyrraedd y bocs ola bod fi'n gallu mynd nôl lan i'r top a bydd hwnna wedi dechrau sychu ychydig okay? um, os chi'n mynd nôl a sboto fel o'n i'n gweld fyna nawr mae ambell i dot bach gwyn yn dod just llanwch nhw mewn um, tactic arall yw wneud llinellau gyd sy'n mynd lawr gyntaf wedyn wneud rhai sy'n mynd o draws Yym, 'to, dyw e ddim yn neud lot o wahanieth, oce? Ond chi'n gallu gweld nawr, fel ma' hwn yn mynd yn ei flan, ma' fe yn dechre cymryd siâp, oce? Sim jyst yn ei calon nawr, ond ma' gyda ni rhywbeth yn digwydd o fewn y galon. A ma' gyda ni gobeithio bocsys clir neis yn ymddangos sy'n mynd i wneud y gwaith o roi llythrennau yn nhw. gymaint yn un haws. Reit, a fi eitha hapus gyda hwnna nawr, mae'n edrych eitha neis. Um, dwi ddim yn gweld dim byd amlwg sydd yn anghywir dwi fi. Dwi ddim yn gweld unrhyw le sy'n a lot fawr o wyn. A hyd yn oes os gwyn gyda chi'n ganol siap, chi'n gweld bod bach bach o wyn dy fi fyna. Weithiau, yn dibynnu beth yw'r lythyrau, yn weithiau mae modd cwatro'r gwyn a gyda'r du. Okay? Mae jyst yn dibynnu ble mae'r lythyren, um, pa lythyren yw e a ble mae'r du'n mynd yn, o fewn hwnna wedyn. Reit, fi'n mynd i chynegu bach mwy o ddŵr i'n ddu, gan bod fi wedi defnyddio lan y rhan oedd yn fwy dyfrllyd na i gilydd. Right, so nawr mae llanw mewn. So calon, so fan hyn mae eisiau rili canolbwyntio. Angos fi 'di colli count ar faint o weithie dwi 'di neud llythyren a wedyn dwi'n meddwl, oh, dim y llythyren na yw e, fi 'di gorfod mynd nôl i beintio 'to. So, ca, so ni'n mynd, mae hwn yn dilyn yr un ffordd o'r doodles nawr, okay? just mater o beintio fe mewn yn hytrach na i liwio fe mewn. So mae gen i ca. A, ni'n mynd ar y gweilod fel hyn. A ni'n trio cael bocs mor daclus yn ni'n gallu. Mae'r Bocs bach uwch i ben nes i ddim yn cyffwrdd y dim byd arall. Ca A. O yn ffain fel ma fe. O cylch bach yn y canol. Yn llinell bach yn dod lawr fyna. Hyfryd. Right. L yn iawn. A. Ni'n mynd i fynd lan. a dot bach yn mynd i newid hwnna mewn i to, jyst trwy roedd fe draw, a wedyn mae yn dyn ni mynd am hwnna. So chi'n gallu gweld, mae llanw hwn mewn, bron o bod, mae'n gyflymach peintio rhywbeth y seis yma, na beth yw ei ddwdlo fe. Um, yn amlwg, dwi yn mynd bach yn gynt na beth falle bydden ni fel arfer yn mynd, um, jyst achos bod fi'n trio llanw'r fideo lan, ond Chi'n gallu gweld fel mae'n neud e, okay? gallwch chi gymryd lot fwy amser a wneud nhw'n llawer fwy taclusach na beth, uh, llawer fwy taclus y beth dwi'n wneud, ond mae'n rhoi syniad. So calon lan, yn sydd yn ei nesaf, so y yw'r bocs bych yma ar y top. Um, Snad ych chi'n gallu gwneud llunellau sy'n quite mor syth yn rhai, Dyw e ddim yn gwneud gwahaniaeth. Okay? Jyst bod e'n edrych fel y siap yw e. Dwi'n licio cael corneli mor daclus y dwi'n gallu. Cael y sgwariau neu cael y petrialau um, os yw e'n bosib. Ond unwaith to, mae'n mae cymryd amser i gael nhw'n iawn. Okay? A os nad yw'n edrych yn hollol, hollol berffaith, dyw e ddim yn ei diwedd y byd. Okay? Na ni, so gen i'r draw. O lawr. Right, so cael o'n lan yn llawn, so l, l. Dyn ni'n barod. A, arall fyna. O, pethau fel hyn sy'n eisiau bod yn ofalus yw bod chi ddim yn eich llinell cyntaf sy'n rhy drwchus. Os oes yw'ch llinell cyntaf yn rhy drwchus i'r o, newch chi ddim ffito'r ail linell mewn. Okay? Ble, os chi'n tynnu llun gyda pensil, mae fe'n rhwydd iawn jyst addasu. Ok, a'r un peth o'r triongl ar y gwaelod, pidwch dod o'r triongl lan gormod. Triongl bach fel hyn, iawn. Yn. So llun allu mynd lan. Fel yna. A wedyn ni orffen dau o ni. Right then, gallen ni wneud dy... Sa'n siŵr pa dy a fi drin. Sa'n ni'n wneud dy fach, byddwn ni'n gallu cwacudio'r gwyn bach na fyna, ond i fod yn onest, fi'n mynd i wneud dy fel prif lythyren. Felly dwi'n mynd i ddod rownd fyna, cael yr hanner cylch na. A wedyn dwi'n mynd i roi hanner cylch bach mewn fan So llun y syth, a wedyn hanner cylch bach mewn rownd. Fel yna. A, dwi'n mynd eto, yn lawr. Fel yna. I dot yn rhoedd, jyst mynd o draws y top ychydig bach. O yn rhoedd, Cyd y tric dy lot nhw yw pidio trial pwysio fe'n rhy agos i'r ochrau. Okay? Newch chi siw bod digon o um, le gyda chi bob tro. Dy a i o yn, yn dy lawr. A trwy hwn i gyd, sylwch bod fi wastad yn pwyntio top y brwsh ffordd mae'r linell yn mynd. Mae'n neud yr gymaint yn un haws i gallu neud syth. A wedyn i, yn gyda i brif lythyrau yn i ar y diwedd, so newn ni i yn dod mewn fel la. A, mynd o dros yma. Ok, mae wastad o well wneud y siap yn fach gyntaf wedyn ychwanegu wrth fynd mlaen, ok? So, dyna calon lan y llawn deuo ni, hyfryd. A wedyn, jyst er mwyn gorffen y bant, mae rhaid chi rwyddo. So, dwi'n arwyddo un fi gyda yrpyja, a rwyddwch chi ych llun chi fel i chi'n moyn. Ok, yn yr un ffordd, defnyddiwch eich dri chi. Ar wahân bod chi'n mynd dewis lliw gwahanol yn amlwg. A dyna ni. Ok, dyma'r cyfle os ych chi eisiau i fynd nôl a ychwanegu um, bach mwy o liw i rhai pethau chi wedi colli mas neu be bynnag. Ond mae hwnna gobeithio yn rhoi Um, rhyw fath o insight bach i chi o sut ydw i'n peintio wneud yn ddar neu. Mae bach mwy, di'n amlwg, ond mwy na lai, dyna beth yw pethau. Um, um, gobeithio bod chi wedi joio. Um, newch yn siŵr bod chi yn rhannu unrhyw luniau um, i chi'n creu. Byddai fe'n Grêt gweld nhw, yn enwedig yma hwn yw'r fideo peintio cyntaf dwi wedi gwneud. Um, yeah, phob lwc da eich gwaith. Os, os ych chi wedi gwneud un i chi'n meddwl si werth i fframo, wel pam lai, ma, os chi'n gwneud rhywbeth gyda digon o forder fel hyn, mae'n ddigon hawdd i dorri fe i'r maint wedyn. Um, felly, ie, yeah, gobeithio bod chi wedi joio dilyn y fideo a gobeithio welech chi to yn fuan. Diolch, pobol.